Echt mënschlech haut mam Tommy Schlesser. Moien Tommy. Moien Anouk. Et ass schéin hei zu Réimech. Jo, fannen ech och. Jo, wéi ech eragefuer sinn, hu ech geduet, wow, Côte d'Azur, also du wunns ganz schéin. D'Croisette, d'Croisette vu Lëtzebuerg. Vu Lëtzebuerg, voilà. Majo, mir fänken u mat e puer Kuerzfroen.

Oder eng gutt Nieweroll an engem James Bond Film, jo do ass et jo natierlech kloer ne. A wann s de awer den James Bond, also d'Haaptdéngen. Den James Bond selwer? Dann jo. Ech mengen ech wéilt mech net selwer als James Bond gesinn. Wierklech? Nee, ech sinn en ze vill grousse Fan vun James Bond fir dat mat Distanz wëllen ze kucken. An ech weess jo och wat ech u mengem James Bond wëll wann ech schon an de Kino kucke ginn, e muss e Brit sinn, e muss e Brit sinn. Ech si kee Brit. An ech wëll net een James Bond hu mat engem Lëtzebuerger Accent. An Ames Bond, James Bond, dat wëll ech net. Dat wëll ech net. Ech wëll do schon meng Checklëscht ofhake kënnen bei deem Schauspiller, deen et, dee perfekt ass fir déi Roll. An dat sinn ech net. Also ech wëll gären deen nächste Film, dee erausgëtt, deen nächste Bond-Film, dee erausgëtt, wëll ech an zwee Joer wahrscheinlech wäert dat sinn, mat mengem Popcorn, mat menger Cola an de Kino kucke goen, fënnef Mol wahrscheinlech. An da wëll ech dat einfach mech beriisele loossen dovunner. Okay. Wann s de eng schéin Schauspillerin misst këssen, Sharon Stone oder Isabelle Adjani?

D'Ursula Andress, Dokter No. Aus dem Waasser komm ass. Déi typesch Zeen do. Ai, ai, ai. Okay, top. Top. Dat klassescht Bond-Girl par excellence. An awer och d'Anna de Armas am leschte Bond-Film. Okay. Wann s de e Lëtzebuerger Film kéints ënnerstëtzen oder e richteg amerikanesche wou s de weess, do si Millioune Leit déi nokucken, wat. Mister. Dat heescht, ech hunn zum längschen Moment de Choix zwëschen engem amerikaneschen Film an engem Lëtzebuerger Film. Jo. Wat fir ee giffs de? Majo, dat ass relativ kloer. Ech hu jo scho e puer Lëtzebuerger Filmer gemaach. En amerikaneschen Film hunn ech nach net gemaach. Ah, voilà. Dat heescht, et wär dann eng Première. Voilà. An da géing ech mech natierlech fir en amerikaneschen decidéieren. Es sei denn et wär mengem Brudder säi Film, wann hee Regie géing féieren hätt hien dann, da wär ech an enger, da wär ech an enger Zwickmühle an da misste mer kucke wéi mer et géinge maachen, mee ech menge mir kéinten och schonn eng deichselen, datt ech fir d'éischt en amerikanesche Film maachen an da mengem Brudder säi Film. Da komme mer schonn zu den Haaptfroen. Dat do waren eigentlech elo keng schnell Froen. Jo, du schwätz relativ gutt, muss ee soen. Ze vill? Och, nee, och déi aner, déi hunn och gutt, dat wëll ech elo hei, oh mei, muss een ëmmer oppassen, wat ee seet. Dach, ech stellen der trotzdeem nach e puer schnell Froen. Éischter esou d'privat Déngen, d'Liewen. Wat hues de léiwer wann s de mat denger Frend a mat de Kanner natierlech an d'Vakanz gees? Hues de léiwer Summervakanz oder gees de och gären an d'Bierger an de Schnéi Schlétt fueren? Summer, jo dat ass ganz séier decidéiert. Wann ech de Choix hunn zwëschen Schnéi a Keelt oder Plage an Hëtzt a Sonn, da ginn ech ëmmer op d'Plage, ëmmer. Et war elo leschte Februar, d'lescht Fuesendvakanz, hat mer nach eng Vakanz gebucht fir an de Schnéi. An dat hu mer awer dunn ofgesot, well mer, jo, mir, also ech si ganz frou mam Wantersport an ech ginn och gären an d'Bierger an ech sinn och frou mam Schnéi. Ech sinn och als Kand ganz vill Schi gefuer. Ech mengen, mat véier Joer hunn ech Schifuere geléiert. An déi lescht Joren, oder déi lescht 10, 15 Joer hunn ech awer ëmmer, ëmmer léiwer d'Plage gehat an d'Hëtzt, well wann een am Februar Ski fuere geet, dann huet ee jo scho säit November, drëpst et an et ass naass a gro a kal an et feelt dem Kierper einfach u Vitamin D an un Hëtzt an un Sonn. An jo, dat heescht, de Choix ass relativ séier gefall. An am Wanter hu mer och elo sou eng kleng Traditioun draus gemaach, dass mer ëmmer an d'Sonn fléien, iergendwou op Kanaresch Inselen oder iergendwou, wou, jo, iergendwou, wou Sonn ass. Well wann s de dat am Dezember méchs, dann hëls de déi, déi Hëtzt, déi s de do getankt hues, déi hëls de mat eriwwer bis an de Mäerz, bis an d'Fréijoer. Gutt. Wéi waars du als zéngjärege klenge Bouf? Du muss meng Eltere froen. Näischt notzt. Jo, e Leidsgeheier, huet mäi Bop ëmmer zu mer gesot. Du bass e Leidsgeheier. Ech hu ni verstan, wat dat soll heeschen, mee haut weess ech et. Ech mengen, ech hunn der gären, also ech hunn der natierlech gestëppelt, mat mengem Brudder och a mat menger Schwëster zesummen. Mee ech mengen, ech war awer ëmmer e Léiwen, e Gudden. Ech hunn der, wéi gesot, e puer gestiicht, mee. Dat war awer elo näischt Dramatesches. Ech hunn ni een elo schikanéiert oder gemobbt oder iergend esou eppes. Et war éischter, mat mengem Brudder hu mer dann esou Saache gemaach, déi mer net onbedéngt hätte solle maachen, wéi zum Beispill hu mer mat engem Golfschléier d'Fënstere vum Späicher futti geschloen. Okay. Einfach. Zack. Ding. Ja. Ja, et geet. Nu jee. Lo weess du, wéi et geet. Lo weess ech, wéi et geet, ja. Mee ech mengen, ech war awer een, een, ech mengen, ech war awer ee bravt, gutt Kand, géing ech elo mol vu mir selwer behaapten. An als Schüler? Meng Elteren, déi soe lo warscheinlech eppes aneres. Als Schüler mengen ech och, ech mengen, ech war de, ech, ech war de Klasseclown. An ech konnt awer och ëmmer, ech konnt och ëmmer gutt mat menge Proffe, mat menge Jofferen, Schoulmeeschteren, gutt schwätzen an ech krute natierlech och oft, ech sinn oft gebremst ginn, elo beroueg dech mol erëm e bëssen, mee et war awer ëmmer eng kollegial, léif Bezéiung zu mengen Enseignanten. Wéi bass du opgewuess? Du hues gesot, du häss e Brudder, eng Schwëster häss de och elo gesot. Eng jonk Schwëster an ee méi ale Brudder. An de Brudder méi al, okay. Dat heescht, du waars an der Mëtt. Ei, dat ass. Jo, dat soen d'Leit ëmmer esou, e Sandwich-Kand. Jo. Mee ech hunn ni. Wat, wat ass mat deenen? Hunn déi iergendwéi, hunn déi et méi schwéier anscheinend? Anscheinend. Jo, ech weess och net firwat, well. Mir sinn nëmmen zu zwee, ech weess et net. Well ech fannen, et huet een, et huet een dat Bescht aus béide Welten. Et huet een e grousse Brudder, deen op een oppasst, wann en, wann, zum Beispill wéi ech an de Lycée komm sinn, da war mäi Brudder bei mer, deen huet, deen huet sech dann e bëssen ëm mech gekëmmert. Dat naamt ech dann mat menger Schwëster, da war, da war ech de grousse Brudder fir hatt, deen. hat da mat eriwwer geholl huet. An dat heescht, ech si vu mengem grousse Brudder beschützt ginn an ech hu meng kleng Schwëster beschützt an mäi grousse Brudder natierlech och meng kleng Schwëster beschützt. Dat heescht, mir waren ëmmer ee gudden Trio. Mir hunn och Filmer zesumme gemaach. Vun, ech menge siwen, aacht Joer dorëmmer un hu mir zesumme Filmer gemaach. All Summervakanz oder och kleng Vakanzen oder och Weekends einfach just d'Kamera geholl, drop lassgefilmt, ëmmer zu dräi. An mir hunn wierklech eng ganz gutt Bezéiung, bis haut nach ëmmer. Oh, dat ass schéin. Wat giffs de engem jonke Mënsch, dee frësch am Liewe steet, wat giffs de deem wënschen oder roden? Fir eng Schauspillercarrière ze maachen? Generell, wann en am Liewe steet an e fänkt u mat schaffen. Wat géing ech, also fir d'éischt géing ech em soen, Gëtt et eng Méiglechkeet, fir an deem Beruff ze schaffen, wat s de gäre méchs? Oder mëss de et just fir vill Suen ze verdéngen oder well s de vill Vakanz hues oder well s de dat éischt Bescht hëls, wat s de offréiert kriss? Ech mengen, et ass ëmmer wichteg, wann ee wëlles huet, e Beruff bis zum Schluss vu senger, also bis bei d'Pensioun ze maachen, da soll et och engem Spaass maachen an da muss een och drop, dran opgoe kënnen. Ech weess, wann ee lo op iergendengem Büro schafft, dann ass dat séier gesot, dran opgoen an der Aarbecht. Mee et ginn awer och Bürojobs, wou Leit richteg dran kënnen opgoen. Jo, jo. A wann een dat elo, wann, wann seng Passioun net an engem Bürosjob ass, mee op enger anerer Plaz, wéi zum Beispill Konscht, Film, wat och ëmmer, Musik, da sollt een awer wéinstens engem jonke Mënsch rode kënnen, da probéier wéinstens dee Wee elo mol fir d'éischt, well elo bass de jonk, well mat, ech weess net, wann s de Schauspiller bass, fir wann s de, wann s de wëlls no 40 deng Carrière lancéiere wëlls, dat gëtt méi schwéier, wéi wann s de mat 20 et méchs. Dat heescht, ech selwer hu mir och ëmmer esou e klengt Zil gesat oder esou en Delai gesat, Wann ech bis 30 nach zu guer näischt bruecht hunn, da ginn ech en anere Wee. A ech mengen, dat ass och eng Dier, wou ee sech ophale muss. Jo, op jidde Fall. Op jidde Fall. Well herno, wann een dann am Büro sëtzt an et huet een deen éischte Beruff geholl, deen een, deen een och fréier kritt huet, an herno huet een nach 50 Joer, dann denkt ee scho sou lues un d'Pensioun. An et huet een awer ëmmer esou nach d'Gefill, et hätt een dat anert awer trotzdeem sollte probéieren, da mécht een et warscheinlech net méi. Dat heescht, dat géing ech engem roden, fir d'éischt dat auszeprobéieren, wou seng Leidenschaft ass. A wann et net klappt, da klappt et net. Da kann een e Beruff, en anere Beruff maachen, vläicht dat anert nach ëmmer als Hobby niewebäi maachen, dat geet jo och. Dat muss jo och net haaptberufflech Schauspiller sinn natierlech. Nee, nee, nee. A wat ass der ganz, ganz wichteg an dengem private Liewen? D'Famill. Famill ass dat Allerwichtegst. Also dat ass. Dat steet bei mir iwwert mengem Beruff. Also ech soen och heiansdo Rollen of, wann ech elo ze laang an ze wäit muss fort goen, dann da soen ech dann soen ech et of, well ech wëll ech wëll net méi ze laang vu menger Famill getrennt sinn. Also dat dat ass schonn e puer mol virkomm an dat ass awer ëmmer ustrengend, well ech mierken, et deet mir net gutt, et deet menge Kanner net gutt. Elo si se och an engem Alter, wou wou se dat alles e bësse méi bewosst wouerhuelen. dass de Papa net do ass an dat ganz iwwer FaceTime net mécht engem och lo net vill Freed. Also dach dat hëlleft schonn, mee et ass net dat nämmlecht, et ersetzt net d'Realitéit. An dat ass absolut meng Prioritéit. An wann ech net dréien, da sinn ech zu 100 Prozent Papp, da sinn ech, Doheem an ech këmmere mech ëm d'Familljeliewen. Ëm d'Familljeliewen, ma dat ass schéin, Tommy. Dat war et schonn. Ech fäerten dauernd, hei giffe Saache geflunn a mir mat. Fänk mer alles op, an d'Kamera. An d'Kamera. Sou, dat war et schonn erëm. Villmools Merci fir d'Nolauschteren.